מען קען גלייך זען א בחור קומט אין ישיבה, א קינד קומט אין חדר, צו דער קינד איז געזונט, אז מען האט אים נישט צוקלאפט, קען איך אים נאכדעם זייער שנעל אויפהייבן, און אסאך מאל קומט עס אן אזוי צובראכן, וויפיל דרשות, וויפיל התחזקות, וויפיל גוטס איך קען אים אריינלייגן, ס'איז נישט דא די כלים, ס'גיסט זיך אויס, ס'גיסט זיך אויס. מען שיקט א קינד אין סקול, מען שיקט א בחור אין ישיבה, מען שיקט א יונגל אין חדר, דער מלמד וויל אים אנגיסן פיינע טרינקען. אבער אז ער קומט נישט מיט א קאפ גיסט זיך עס אויס. די קאפ, דאס איז די קאפ פון די מענטש. די קאפ גיבט די טאטע מיט די מאמע. אין קבלה הייסט עס די מח גיבט די אבא ואמא. אז עס איז נישט דא קיין טאטע און מאמע, מען קריגט זיך אינדערהיים, אלעס איז אנגעצויגן, עס איז, עס איז טענשן, נו, עס איז, עס איז, מען ציטערט יעדע זאך, מען ציטערט, מען, עס איז אנגעצויגנקייט, וואס קען מען טון מיט אזא קינד? לאמיר פרובירן צוזאמען צו ארבעטן, נישט אראפצוקלאפן די קינדער, נאר ווי קען איך געבן א גוט ווארט פאר אים, זע איז דו קענסט, זע איז דו טויגסט, דער איד איז יא גוט. מרש יעדע מאל ווען ער רעדט פון חינוך, געבט ער דעם משל, ער געהאט אמאל א לעקטערישן ביי זיך, און דער לעקטערישן האט מיטגעברענגט זיין יונגל, זאל אים, א בחור'ל פון צען יאר, זאל אים העלפן, און דער טאטע איז געווען א קלוגע טאטע, האט ער געוואלט אויפבויען זיין קינד זאל אויך מצליח זיין אין זיין לעקטערישן. זעט מהראש ווי דער קינד גייט ארויף אויפן לייטער און ער וויל צאמדרייען צוויי ווייערס און ער כאפט א שאק ער שפרינגט ער פאלט אראפ פון לייטער. שוין האט מהראשי געשטאנען אין די זייט און געוואלט זען וואס גייט דא זיין. דער טאטע זאגט פארן אינגל הייב דיך אויף ס'וועט גארנישט גיי ארויף נאכאמאל באוואטשן דאס טאר נישט אנרירן דאס און די צוויי ווייערס רירן זיך אן קומט פייער. ביי מיר איז דאס אויך געשען. פראביר יעצט. מהראש איז מורא'דיג נספעל געווארן פון אים. א צווייטע טאטע וואלט אים געגעבן א קלאפ אין קאפ, דו בטלן וואס דו ביסט, טשא, גיי דו שוין נישט קיין עלעקטערישן זיין, און ער וועט טאקע נישט זיין קיין עלעקטערישן, ווייל דו האסט אים צוקלאפט. זאג א קלוגע טאטע, דו קענסט יא, פרוביר יא, פרוביר יעצט, וואש דאס טו נישט, האסט אויסגעגאסן, קוק מען דארף זייער אכטונג געבן מען טאר נישט אזוי טון, ווייל מען טוט אזוי און אזוי גיסט זיך אויס, נישט, אקעי גיי ארויס פון דא, היינט איז א וועלט, עלטערן האבן נישט קיין געדולד צו קינדער. ליידער ליידער ווער איז שולדיג אין דעם? טעקנאלעדזשי! דא מאמעס מיט טאטעס וואס מיינען ווען מען רעדט אקעגן אייפאונס, ווען מען רעדט קעגן קאמפיוטערס, אה, הייבסט אן מיט די פרומע זאכן, דא קומט נישט אריין קיין פרומקייט, דא קומט אריין דו ווילסט אויפבויען דיינע קינדער, איך בעט דיר טייערע עלטערן,

גיי אוועק פון דא, דרך ארץ, מאמי, מאמי, מאמי יעצט ביזי, דו זעסט נישט מאמי יעצט ביזי מיט די טעלעפאן? און מען, מען זאגט עס, מען טוט עס נאך לשם שמים, נו, מען שטערט נישט א מאמע, און ביזי און ביזי, נאכאמאל און נאכאמאל, און לאכט אין טעלעפאן, וואס ווילסטו אזא קינד, וואו זאל אזא קינד אויסוואקסן, וואו קען אזא קינד אפילו אויסוואקסן, דא קומט נישט אריין פרומקייט, איך בין א פרומער, איך בין נישט א פרומער, דא קומט אריין מענטשליכקייט, מענטשליכקייט, די זעלבע זאך ביי אינגערמאן, א אינגערמאן האט א פאון, קען ער נישט רעדן צו זיינע קינדער? ביזנעס, ביזנעס איז אין אפיס, ביזנעס איז דא דאדאדאדא, אפיס שעות, קומסט אהיים ביינאכט, מוזטו רעדן צו דיינע קינדער, די זעלבע זאך א מאמע, א מאמע איז א גאנצע טאג מיט די קינדער, דארף מען קענען געבן ווארעמקייט פאר די קינדער, די אייבערשטער זאל העלפן אז אונז זאלן זוכה זיין אויפצובויען אונזערע קינדער, און די קינדער זאלן פילן אז די טאטע מאמע זענען פאר אונז, זיי האבן מיך ליב, איך זוך נישט ווי אוועקצולויפן, איך זוך נישט די אלע פראבלעמען וואס איז היינט דא, אז זיי פאלן אוועק נעבעך יונגלעך און מיידלעך,

פאר איך ענדיג, כ'וויל נישט צו לאנג מאריך זיין, נאך איין קליינע פרט וואס קען שטערן פאר די קינדער'ס געזונט, עלטערן מוזן פרובירן מיט אלע כוחות צו האבן שלום בית אינדערהיים, קינדער, געזונטע קינדער קומען ווען זיי זעען א טאטע און מאמע איינער דעם אנדערן שעצט, איינער קוקט ארויף דעם צווייטן, איינער פרובירט מחבר צו זיין דעם צווייטן, האסט עפעס וואס צו זאגן אויף פאר דיין מאן? ביסט נישט צופרידן פון אים? גיי אין א צימער, שפאר איין, שפאר דיך איין אין צימער און דארט זאג אים עס. שריי נישט אויף דיין מאן אין פארנט פון די קינדער. שריי נישט אויף דיין ווייב אין פארנט פון די קינדער. די קינדער, די מח שטעלט זיך אפ, די מח, ס'קען עס נישט פארנעמען. ס'עסט זיך איין שטילערהייט, קיינער זעט נישט, אינדרויסן זעט מען נישט גארנישט, קענסט אנטון א שיינע רייף און מאכן שיינע האר, עס וועט גארנישט העלפן, אינעווענדיג איז עס געדעמעדזשט. על כל פנים לאמיר זיך נישט צוברעכן וואס איז געווען ביז יעצט, פון יעצט און ווייטער ארבעטן אויף די נקודות, ס'זאל זיין פיעספול אינדערהיים, ס'זאל זיין א געשמאקע אטמאספער אינדערהיים, אז די קינדער זאלן קוים ווארטן אהיימצוקומען. מען וועט ארבעטן אויף דעם וועט די אייבערשטער העלפן אז אונז זאלן זוכה זיין צו האבן ערליכע אידישע דורות, און מען וועט זוכה זיין צו שטאלצירן מיט אונזערע קומענדיגע דורות, א גוטן אוונט.